Öýlendi Nowruzam. Beýleki Nowruza-da köp sogabossun aýtýas.
Näli podcast aýdymyny haladyňyzmy? Gowy eken.
Ýaman gowy eken men Birinji halady. gezek- Men, ýo, men neme diýýän, Döwlede ýa, uje gepleşdim häzir indi bizem özümize etdirmesek bolanok, kopýa etmesek. Ha, siziňki hem bar aslynda. Aa, Siziňki hem diýýänem näme bar aslynda siziňki? Ondan. Ondan. Ondan mundan. Ondan, mundan. Dogry dälmi? Hawa. Ondan mundan. Bizi by the way instagramda twitterda bizi ýöne konkurent ýaly görýäler aslynda biz konkurent däl biz hatda ony olary aşak çekeli biz galaly ýada olarda da onýaly atýa ni twoý urovin dorogoý däl yani dagam urowin bir däl bilýäňmi yani geldiň gördüň ya şu wada adamy yani mikrofondan hem düşünýänsiňizdirle şondan eý indi ol ol näme görejeli bir zat rahim Ýagny o siziň professional kameraňyz bolup biler, ýöne biziň hem hostlarymyz ondan mundan däl-ä bilýän o ne to suda da eýle beýle. Ondan öňinçe bir tanyşdyrsaň. Hä. Tanyşdyraly.
Başda özlerini tanyşdyrsalar. Biziň myhmanymyz bu günki sanymyza Seattle Seattle dan geldiler ýörite. Nowruzjan özüňi tanyşdyrsaň. Hawa, men Nowruz, AKA öňki Stýurt Körpe. Şeý diýäýin. Ondan-mundanyň täze alyp baryjylarynyň biri, hostlardan Ýakup bilen men. Bizem bir podkast başlatdyk, bir reklama edäýeli diýýän. Sag boluň köp-köp näme çagyranyňyz üçin. Podkastyňyza ýazaň şeýdip. Podkastyňyza çagyranyňyz üçin sag bol, Ýakup. O, menem Ýakup, Siýatldan geldim. Ýaňky diýşi ýaly Rahym bilen ylalaşýan. Ýagny bul konkurensiýa on ýaly mun ýaly zat dälde. Biz şonsuzam eýýäm näçe ýyldyr dost. Hemmämiz bir-birimizi tanaýas. Nýu-Ýorkam aslynda diňe toý üçin däl, genel ýagny biz gelmäni gowy görýäs Nýu-Ýorka. Nýu-Ýork ikinji öýümiz diýibem hasap edýäs. Ýani kän gelýäs, kän gatnaşýas. Bärde çagyraňyz üçin hem köp sag bolsun aýtýas. Ýani bize bolmak bärde bolmakdan lezzet alýas.
Meselem biz birinji sanyny aýdyp geçipdik öz aramyzda näme üçin nädip çykdy sizem öz sanyny zadyňyzy aýdypdyňyz ýöne birazajyk ýene zat etseňiz biz seretýänler üçinem Ondan mundan näli çykdy, meselem? Näme sebäpden çykdy, näli karar berdiňiz? Şony gysgajyk bir aýdyp geçseňiz.
Ondan mundan bar-a, birhili birinjiden-ä YouTube YouTube-da türkmen dilinde podcast edilýän kän neme ýok, tema ýok. Adamlar hawa neme bar, ýyldyzlaňky bar. Ýöne ýyldyzlaň hemmetaraplaýyn limitleri bar. Aý bu barada gürläliň, şu barada gürläliň, arasyny-da reklama bilen doldurýarlar welin, Canon-yň birhili lezzet alyp bolanok-da doly şekilde. Biz näme edesimiz geldi? Biz organik şekilinde öz oglanlarymyz bilen, hawa natural şekilde, öz oglanlarymyz bilen oturanymyzda gürleşimiz ýaly, ine Nowruz bilen Şu wagtky temalary, şu wagt näme bolýar, şu wagt täzelikler näme, şo barada gürleşesimiz geldi. Munam ýutuba çekip, ýagny paýlaşasymyz geldi. Bul başda men Nowruza-da gelip gön aýtdym. Meň niýetim ösüp, baýap, ýutuber bolup, näçe sany subscriber almak däl. Ýok, diýjek bolýan, ýene sen, ýene sen Türkmenistandan reklama zat alyp bilýäň-dä. Hawa, şoňa diýjekdim.
Mysal üçin, ikinji zatda diýdiňiz. Reştada reklamaňyz bolup bilerdi, ot almada reklama bolup biler. Eger pul niýetiňiz däl bolsa, onda näme üçin reklama almak isleýäňiz? Ýok, men meňki meselem men Ýakuba, indi Ýakup maňa aýdyşy ýalak. Ýakup diýdi, men bular ýalyk niýetim ýok diýdi. A meňki tersine, men göni gelemden diýdim Ýakup, meniň niýetim şul diýdim, dogry dälmi? Meniň niýetim pul gazanmak diýdim. We ikinji ujy birinji bölümden ikinji bölümde men diýip başladym ýaly, sponsor gerek, sponsor gerek diýip. Ýagny hiç kim çykanok. Şu wagt indi kim karar berýär reklama almalymy, almaly däl. Ýor, sen-ä gerek däl diýýäň.
Meň diýýän zadym Pul meň birinji maksadym däl diýen. Meň birinji Mesele de pul pul kime berilse bile alalar. Berenden al urandan gaç diýipdirler. Men almaýan. Näme üçin bize reklam bermän size bermeli? O biz siz bilen kompet näme konkurent. Ya o üçin diýende mysal üçin kimden şu görüji. Ya oň diýýäni zat, hani sizi bizden tapawutly edýän zat näme diýýär? Ýok, ol o soragy biz size bermeli, sebäbi ýagny siz biz biz eýýäm kelle kellämizde belli bir plan bardy, şoňa görä düzüp başladyk. Onda sizi üýtgetýän zat näme? Diýşim ýaly, her bir proýektiň öz üýtgeşik detallary bolýandyr. Onuň hemmesini bir-birine meňzetjek bolmak meň meň gözümde nädogry. Ýagny her kimiň öz unikalnyja ýoly bar. Sizem öz unikalnyja öz aramyzda aýdymyňyz bilen, studiýaňyz bilen bet edipsiňiz. Tüweleme kameralar ýaman gowy ýagny synlanyp haladym. Biziňki has organika öňünden beýle tawat natural.
Hawa her gede gözleýäňde şoň gaýrat.
Biz öňünden beýdip taýyndan zat däl şo wagt kellämize näme gelýär şo wagt temalar nirä gitýär şony gürleşip asylam e, trend bolan temalary gürleşesimiz gelýär. Ýakup bilen şular ýaly bir zat bolýar. Men bölýänem welin seret Ýakup gelýän Ýakuba aýtýan, Ýakup diýýän, dawaý öňünden temalar taýyn edip göreli diýýän, her gezegem şolar ýaly bolýar. Iň bolmanda bir kellämizde bir ideýa bolsun, bir zat gürleşeli, men bir bileýin diýýän-de, näme etjegimizi. Ýakup diýýär, Äý, borlaý, bir zat bolarlaý, meselem, gelýäň, oturýaň Ýakup bilen başlaýas, e, gep gepi açýar. Şondan gitýär. Biziňkide, meselem, ana, bilmedim, skript taýynlap, hatjagaz ýazyp, bir zatlar edemizok. Oturdyk, gürrüň açyldy, ol muny açyp gitýär. Şoň üçin ondan-mundan. Dogry.
Men bary ondan-mundan bilen baglanyşykly, Iki sanjak soragym bar. Şony soraýyn, ondan soňra zat edeli. Başga zatlara geçeli. Meselem, şu wagt döwlet sorady, ýaryş, zat ýaryşymyz ýok diýýäňiz, dogry däl aslynda? Meselem, biz öz öz aramyzda postuny birinji paýlaşan wagtymyz, ondan mundan hasabyndan ýaryş başlasyn diýip Bir sany komment bar. Onda şoňada bir zat edip bir açyklyk getirseňiz zat edip. Jogap berdiler aýdýan. Oňa jogap berdim men. Men jogap berdim Ýakup däl. Men dogrymy aýdaýyn. Eger-de ýaryş bolsa, ýagny kalite bolýar, ýaňky ýaly hil bolýar. Men şonuň üçin men siz belkim kelläňizde ýaryş däl diýip görüp bilýänsiňiz. Ýöne meniň naturamda ýaryş hökmünde görýän. Çünki bu ýana bir belli bir derejede meselem siziň zadyňyzy görenimizden soň bu taýdaky setapy görýän. Yşyklar diýeli dogry dämi? Kameralar, mikrofonlar Men şony edesim gelip ideallaşdyrasym gelýär. Kakajanyň öýüni haladyňmy?
Hä? Kakajanyň öýüni haladyňmy?
Eý gaty bet men ýa ne agzymy açdym şokda. Ha ýöne diýjek bolýanym şol ýa-ne hil hil döretýänmikä diýende ýaryş bolanda. Sorag ýene şul ýaryş barmy ýokmy? E maňa görä bar. Ýakuba görä ýok.
Maňa görä ýok.
Boldy. Näme üçindigini aýdaýyn seret. Men Her gün turýanda, meselem, öz podkastlarymdan soňam men siz bilen ýaryşasym gelenok. Men özümiň ortada gürleýiş şeklimi öz özüm bilen ýaryşýan diýip biler. Ýani ne şu bir sagat çeken bolsak, şu bir sagatda gürlän ýerlerimi analiz edip, e şu taýda has çotkyrak gürläp bilerdim, şu taýda a m etmän bilerdim diýip, Özüm bilen ýaryşýan. Meň kellämde öz aramyzdaky oglanlar siz meň iň ýany ýakyn dostlarym men. Men olar bilen ýaryşyp men şuny öýdäýin beýdäýin onýalyk nämä giremok. Nowruz üçin näl ýöne. Men ony beýleki soragymy soraýyn. Bir notam goýaýyn, bir notam goýaýyn. Ýaňky ondan mundan instagram hasaby men mende parolem ýok. Men giremok hiç hili. Onda näme bolsa datdan görmeli la. Ýok ýok goýlan kommentariýalar Nowruz goýýar. Olam ýani ikimiziňem adymyzdan goýýar. Arkasynda menem durýan. Dogry. Bolly.
Ana.
Ana muňa şeýdip daýanşyk diýilýär. Bolýar. Men ikinji soragym şul. Meselem, häzir şu wideo goýlan wagty YouTube-a hmm. belki siziňki 3-nji, 4-nji, belki 5-nji hem çykyp biler dogrudan, 5-nji sany çykyp biler. Şu wagta çelli 3 sanany etdiňiz.
Çykardyk. 3 sanany ýöne çekdi. Ha, çekdi. sanany etdiňiz meselem. Şondaky alan reaksiýalaryňyz näli meselem? Şu hakynda-da biraz açyk aýdyp geçseň. Näli meselem zat bolduda. Eý, men wara.
Şular ýaly diýen, maňa gelýän negatiw e, kommentariýalar hiç hili ýagdaýda täsir edenok. Wapşe absolýutno maňa sögsinler ýa-da başga ýagdaýda ol meniň üçin ýana bir jogap berip gaýtaryp aýs yzyna gaýtaryp sögmek hmm. e, pes derejede mikä diýen. Hmm. Ýani men oň üçin begenýän. Ýazsynlar, heýtler has köp bizi öňe çykarýar. Kommentariýa köpelsin, ugratsynlar oňa muňa. Ýani negatiwem bolsa zyýany ýok. Indi neme ýaňky islendik nemeleri men haladym çünki birinji neme wideony goýanymyzda iki müň üç ýüz adam gördi ýutubda Aslynda gowy san.
Gowy san biz hiç hili reklama etmedik siziň kömegiňiz bilen ýakubyň diýşi ýaly gowy dostlarymyz ýakyn dostlarymyz dogry dälmi haýyş etdik ýöne edil şu mende şu taýda not goýasym gelýär men öz aramyzdan göremde

Ondan feedbacklerem şunu şunu şunu gowulaşdyrsaňyz gowy bolar diýýär. Meselem, ýani sesini diýdi, e, oswişeniýe diýdi. Oňa häzir soňram gelýär sen. Şu şu zatlar gowulaşdyrsaň gowy bolar diýýär. Men diýän, ha, adamlar diňleýär. Ondan meselem Nowruz bir dosty bilen gürleşýär diýýär, maşyn sürüp barýarkam diýýär. 15 minutça gutaraýdylaý, 20 minutda gutaraýdylaý diýýär. Köpräk isleýänler, aý boldy diýýär. Meň motiwasiýam galýar şu taýda. Ýani bul diňe motiwasiýa-da däl-de, gys, ýani Yzygiderli bir zat edesim gelýär. Adamlar görýär, iki müň, ýaňky diýşiň ýaly iki müň sany, meň pikirimçe az däl. Ikinjimizem eýýäm iki müňden geçdi. Bul ýaman gowy zatmyka diýýän. Her zadyňyz iki müň görülýän eken. Ortaça. We Ýakup bilen ýaňky ýaly, aslynda başynda Ýakup şeý diýip başlapdy, Nowruz, dawaý podkastlary iň azyndan otuz minut, kyrk minut edeli diýdi. Ýöne birinjini özüňem ýadyňda bolsa, biz näme boldy birinjide, prosta meň telefonym aldyk, hiç zat ýok, başga hiç zat. Telefon aldyk, mikrofony goýduk, şeýle bolşuna goýberdik. On ýedi minut az bolup biler, ýöne soň ikinjide diýşi ýaly, gelýän fidbeklerden özümizi kämilleşdirip, gowulaşdyrýas we meselem şu wagt diýdim-ä, ýaryş gören, ýaryş diýende-de ýalňyş düşünmäň, ýaryşda men men hyrslanyp, aý, bular gowy aýtýar, men ýa er, oň ýaly däl. Men sizi görüp özüm kämilleşdiresim gelýär. Şonda gowulaşýar. Indit kesdim.
Biram bar-a ýutubda, ýutubda şu boldy. Öňki Jax Talks ýutub kanalym bar hatda, şoň üstüne adyny üýtgedik, dowam etdirdik-dä welin, 510 za subscriber, 514 subscriber vardy. Gün 630-a galdy. Yani bir videodan soň 630 100 subscriber YouTube üçin, türkmen YouTube üçin erbet dälmi kaç? Az.
Şurada benim bir videoda.
Bir videoda.
Off topic açaýyn, yani Instagram men ulanýan zat diýdiň, bir de şuny ýaly bolýar. Eee biziňki Mende we Kakajanda bar parollar. Onsoň, meselem, bir zat paýlaşýas ýa-da bir zat gürleşýäs, onnoň, meselem, biziň Instagram hasabymyzda döwlet liçkasynda nädä, şuny näme üçin şeýtdiňaý diýip, onnoň, men öz hasabymdan, men paýlaşmadym bro diýip ýazýan. Onnoň Kakajan girýär-de, şoňa zat edýär, men paýlaşdym bro, şoň üçin, şoň üçin paýlaşdym diýýär. Kim ýazýar, kim zat edýär, biraz zat bolýar ýöne, bizde iki-üç kişi ulanýar. Şu temany ýapyp, beýleki bölüme geçäýeliň, dogrumy? Ýöne şu geçmäkäk, Adamlaryň kellesinde-de şuny ýaly sorag bar, şonam jogaplaýly mençe. Meselem, Twitterde men şuny ýaly bir zat görüpdim. Ondan-mundan bilen öz aramyzda ýa-da Amerikadakylar şol bir wagtda podcast başlatdylar. Dilleşip eden bir zatlarymy, bir-birinden bilýärdilermi? diýip sorag soralypdyr dary. Ýani natural boljak bolsa, şon ýaly sorag sorapdyrlar. Aslynda iki, iki tarap hem bir birini bilenokdy öýdýän. Bir wagtda başlajaklaryny, ýa üstüne işlenýärdi. Şu hakynda bir zat etseňiz, aýdyp geçseňiz, döwlet sizem aýdyp geçseňiz. Men şu hakynda aýtsam meselem, hatda üçünji bölümimize agzap geçdik. Biz siziň sekiz aýdan bäri şu zady etjegiňizi bilýäs. Ýöne bizem oturyp ýadymyza düşenokda, şul eý şulara şu wagt çykjak bolýar zady hiç habarymyz ýok. Ýakup bilen otyrys, Eý Ýakup dagy bir zatlar edeli i başladaly aldyk telefony ýaňky dişe prosta goýduk i başlatdyk we bir birimizden çyndanam habarymyz ýokdy başladyk goýanymyzdan soň gürleşip başladyk bizem edip durus uje çekip başladyk diýdiňiz meselem şol maňa geň galdy we gowy boldam. Men ol ýaňky Nowruzyň diýýän ýedi aýynam bilemokdym siz wapşe podkast çekýäňizem bilemokdym çynymy aýtýan men prosta gümür ýamyr gördüm a gümür ýamyr gördüm menem edibilýän şuny diýdim We men has naturalnydy bilýän. Men türkmen dilini, hökman türkmen dilinde gürlejegem boljak ýa sebäbi aňyrda söz gözleýärler-de, köplenç Mähriňkide, Selbiňkide gördüm weli, söz gözleýärler, men onuň ýaly boljak ýaly diýdim. Içimden nähili gelýän bolsa şo momentde şonuň ýaly gürlejek diýdim. Onuň daşyndanam siz, siz etýäniňiz üçin biz etýäs ýa-da biz etýänimiz üçin siz etýäňiz on ýaly zat wapşe ýok. Ýani bu-da Twitterde şony paýlaşýanlara jogap bolaýsynda hawa jogap ýazylýan zatlaryňyz bärde aslynda gürleşilýär. Jogap diýjek bolýanda biz on ýaly hiç bir şekilde gürleşip Amerikalylar boluň podcast açalyň diýilýän bir zat bolmady-da. Dogry. Dogry.
Onda indiki bölümimize geçäýeli. Ikinji bölümimizde näme edýäs? Herimize bir tema bar. Şu temany arasynda bir temany saýlaýas.

Iň uly haýwan bolupdyr. Bolýa sen näme? Ýa, çalyk, Haýsy tanamaz, haýwany çalyk, klassifikasiýa bolup gitýändi menkä. Ýa oýun etýände nemeler diýýär ha darwinistler adamam bir haýwandyr diýýär. Ýa. Ýöne men oňa ynanamok şonuň üçin bolýar. Social Sen- Homo sapiens da Ser- emmämiz. Serýoznyrak nemeden siz ýaman bir hiç gülşesiňiz geldi. Ýok aýtsaňa bir hili

Ýok, biz öwrenşek bolýar. Tejribe ýok-a siziňki ýaly. Ýok, ýol bärde zat bar.
Ýok, özüm erbet duýýan.
Men gürleme gowy görýän, dogry dälmi? Ýolda gelýän welin Ahmet bar, Meredow bar. Oň bilen gürleşgä muňa ikisine-de ýüz berýän welin hiç o bärli däl-ow. Ýalbarýan-ow, özümden özüm aýdym aýdyp başladym, aňyrly bolanok. Ýalbaryp başladym, gürleşäýeli diýýän. Abdurahim ene özüniň işi bilen de bir saat kyrk bäş minut ýöredi o ýedi maýyla şu taýda. Bir de energiýasy Nýu Ýorka hoş geldiň.
Ýedi maýyl kyrk bäş minut. Nýu Ýorkda kän uzak görlenok. Men diýdim aý bir saat ýördim o bir saatmy diýdi. Geçende bir dostum neme diýdi maňa. Sometimes Nowruz can be too much diýdili. Sometimes mi?
Sometimes Nowruz can be too much diýdiler. Şoň üçin siz ýör ýüregiňize düşýän bolsa diňläberiň o. Içinde erbet zat ýok, ýürek arassadyr. Ýürek arassa ona.
Nowruz ýüzünde mildir.
Nowruz.
Ba, meniň produktlaryma gep geldi şu wagt. Ýöne, ýöne men muny kompliment hökmünde alýan. Bura men men muny kompliment hökmünde alýan. Çünki meniň ýüzüm gowulaşdy.

O zat boldy. Beter kiçitdim ýadyma çon. Onsoň kän haýwan bilen bärde şu wagt kän aram ýok. Öwrenişmem wagt alýar men kän. Ýöne it bolup biler ýöne pişikden. Men Pişigem belki öwrenişsem.
Zat et görtdük
aňarda. Meselem, Neftada kak kiçijik alabaý saklap gördük. Öýde sakladyk, karobkajygyň içinde saklaýardyk. Gijelerini ýatyranokdy. Ýadyma düşýär, bir sany Mursik diýip.

Dor senem sakladyň arada. Men awa bir aý seretdim biram guş bardy ondan biz komnatdaşym bilen guşa ony gowyrädi pişigem meň ýanyma gelýärdi ondan o ýok wagty guşa hemmesini ugratdyka guş ondan o ýok wagty şeý imjazyny guýýan o ganady bilen daşaryk dök halyň üstüne dök gel ýöne pişik tutanymdan arada çynymy aýdaýyn güjük tutanymy gowy görýän bir hili has wepaly görýän güjügem näme üçin nähili tutaryn ýa howlym bolsa howluda tutaryn şony

Näme şo goýunlar bady, sygyrlar ba, öküzler ba, indýutka ba, bileň kus kus kus kus kus ötdürip şeýdip bir hil keles şeýdip durýara. Arka ördek şekilinde ýöne ör neme üýtgeşik paroda. Ördek ba. Towşanymyz. Şuwagdam ba entegem şo haýwanlar. Towşan bady. Towşan, ýöne süýji bolýa towşanyň eti. Çorba.
Yo mena halam okudum.
Men ilk gördüm. Seretdim hem.
Iwem gördüm vapşe bir. Men iň igren yani şolda.
Çorba tavuk çorba.
Yo neme mellekde kirpi tapdym onam aldymda neme kerpiç bilen daşynda örüp çykdymda onam şoň içinde bakyp başladym. Pyşdyl gördüm pyşdyllary öýe getirdim. Ýöne iň erbet tarapy mesele zooparkdy biziňki. Papugaýam bardy.

Ýa açyk bile okumadyň.
Ýa bile okadykda. Ýa ýa ýa. Öýe oň ýaly gelenokda.
Ol başga ýerde ýaşaýar, men başga ýerde ýaşaýar. Kyndy. Meselem,
üýtgeşik ýa-da gören sosial mediýada bolup biler, başga bir ýerde göreniňiz üýtgeşik meselem öýde seredilýän haýwan bilýäňizmi meselem? Ýa men şuny näme üçin şuny seretýär? Krokodil.

4-5 gün nahar berip okulan çagasyny ýa. Ýutýa. Çagasyny. Ey men diýen haýf kelle bu öýde anakonda tutýan. Iň üýtgeşik görýän zadyň şol sen sen üçin anakonda. Belki de şo ýylanlara özüm ýigrenýänim üçin, ýagny hiç halamok ýylanlar. Şoň üçin şon maman bir gyzjagaz birden tarakan seretýärdi. Gördüňmi? Tarakan. Ha, tarakan ne?
Öz krowadyny atda ýatdyny aşan galdyrýar. Bir tarakan. Syçan seretýänler bardy.

Baý kirpi pyşsyl Ýok, pyşsyl ýok, şon ýaly mesele, men şular Hä, nähili ýaşapdyr ýok, diýen. men hawa, obysny öýde seredilmeýän kategoriýadan başga zatlaryň hemmesi meň üçin zat, tarantula, ýylan diýdi, tarakan diýdi, ol zatlar seretmeýän hem, seretselerem bir hili görýän. Seretseňiz adamlara serediň. Maňa seredäýiň.
Özüňize seredin ýaňy. Maňa seredäýiň.

Täze haýwan eý. Öýden bir lenji. Öýdäki komnata şmalan o aljakdyk pişik bolan. Wapşe gowy pişik tapdyk bolan. Meň ýazylan temam näme bilýäňmi? Ýöne aýdyp.
Bolana bolana. Biz şu temalary saklap goýýas. Biram kommentariýadan geljek temalar bolar. Başga zatlar bolar. Olaram biz ilerde goşup bileris. Şu temalaryň arasynda gürleşip biljek gyzykly temalary. Olam zat etýäs. Şonuň üçin zat edýäs. Degem ýok hiç bir şekilde.
Bolýar.
Şu wagt indi näme etýäňiz? Biz häzir zada geçýäs. Tabrady diňleýäs.
Gyzykly temalan birine geçýäs. Ýok, intäk ýaňy bardy.
Aw, ýaňy Rahimleme diýdi. Siziň intäk diýdi, kaç siziň podkastyňyzyň kän kaçestwinde dälliklerinem gürleşjek diýdi ýaňy Rahim. Eksiklerimiz bar eken. Göni manyda o zat diýmedim.
Siziň podkastyň wideolaryňyzda gelen

Birinji Nawruzdan başlaýly. Hi, ondan öňçä zat Hydyr zadymyz bar biziň ýörite şi social media üçin myhmanlary tawuk aldyk. Indi özümizem iýer ýalyk. Gyn görmeseň Röwşen şony getiräýdä şu tawugy. Soňra gapdandan suwjaga, zatjaga sosjagyklaryny, zatlaryny. Wiý, ajy so, näme etjek bolýaňyzmy? Ýo, bi, Spice challenge-mi? Bizi gowy görýäni üçin nahar berýärler. Hawa. Ýo, ajygansyňyz-a.
Ajygansyňyz, braçk, birazajyk ajyrak bolup biler. O-da ýaňky powera aýtdym, gaýrat et diýdim, myhman uzak ýoldan geldi, ertir toý bar diýdim, kejebä bar diýdim. Agam diýdi, bu iş mende diýdi. Göwnünden näme bar bolsa şo çykýar diýdi towukda. Göreýli.
Ýani şu wagt her gaýsyny birini alaýlyň. Ondan soň başlaýyny şeýtde hydyr hemmämiz alýas. Ýanka aýdyşmaýarlar oglanlar soňra zat ýok. Ussa aýtdym, wraç aç etme ýöne diýdi, elimden gaçdy diýdi açysy. Yani belide haýsy ajy haýsy random random yeah şoň
Men Kakajan bilen tejribäm bolandyr meni türkde nahara alyp gitdi ajyny iýdim burnundan getirdim diňe şony aýtýan men men bara adam bildiň maňa joşdy men joşanda men agzyndan getirdim şeýdip Ok ok döwlet diýip islän zadyňy diýip bilersiň Awa maňa dä bi ops Ok menem ajy iýip bilemok Menem iýip bilemok ýöne

Muradyň kommentariýaly ýadyňa düşýämi? Ýok.
Ýaman üýtgeşik seretýäň-aý, seretende şeýdip Neo ýaly dursuň-da. Görýäňmi Ýakup sende? Isleseň görkezaý senem. Men gördüm, gördüm.
Gördüň dämi? Hawa, hut nemäň.
Näme kommentariýa ýazan bolupdylar şoňa? Kim?
Ol şu, nähili bir kommentariýa gelen bolupdylar? Ýakup.
Eý.
Ýöne owadan jan çykypdyr. Goja çykypsyň. Ýo, näme meselem.
Zat bolupsyň diýen. Şeý diýip bolar meselem. Zat bolupdyr.
Okutan işe ýaranok diýdiňmi? Şo surat bolup biler meselem. Şol Aa, bu atam nol etmiş edi, prikolny etdi. Yok.
Yani mem, primjerno şon yani mem bolýar ha meselem. Yeni bir yerine alaydı ançı. Ok, oktan işe yaran ok diýende nowru şun yani seret ya adamlara. Hmm. Yüzünden yani. Şol şol bolup. Ha, sır. Ha, bir komentariýa berýärsin men. Ya da hawa meselem.
Sen näme özüň şu şu zada, şu surata näme komentariýa bererdiň? Ay mena kan gowy näme memorylarym yok bu surat bardy çünki çeken adam.

Bolýa meňem soragym bardy welin soňrak näme ederis o zatlary size. Onda. Üçünji surat ataýjak mı indiki surat. Bu suratça arkaýyny görkezip bilersiňiz. Şu Nowruzyň şu suratlaryny görýän şeýle bir krinç gelýär maňala şo ýa şo wagtlar muň daşynda o ýagyş ýagyp otyr şeýip orta arada gaz station-da şeýip oturan bolşy bar zat eden bolşy bar bir hilek žertwa etýär-de fiktim oh my god my life is so hard man.

Ýere başlady.
Bärik bir geläýim bolgan. Eşul gara adam barmy da şul oglana öýlener adam bolar öýtdüm ýene de adam. Öýlendi ýitdi ýene.
Ola şol.
Ha böyle. Öýlenip bilýänler bir öýlensin.
Okey.
Indi surata geçäýjek. Okey geçeýin.

Zat bok galdy sende bir. Altyn saç gowy hörmetde. Hawa. Gowy bir döwür bok geçdi sende.
Uly bir hatyra bar içinde. Nähili ma. Näçe wagt uzatdyň şo? Näçe wagtda geldi şo tak? Aý aýdyp berjek.
Seret neme başlady. Men aslynda aňarda Türkmenistanda wagtym saçymy ösdürjek bolýadym öýdäkiler rugsat berenok. Enem rugsat berenok. Ýok ösdürme. Ejeň bolýamy?
Enem. Ejem bolýa owa. Ýöne sen enem diýip kabul edä şonunda.
Bolýar bolýar. Ene kakaň ejesi bolýar. Ýok.
Enem atam meň şiwäme görä gidäýerler. Kakaň ejesine näme diýýäňiz? Mamam, baba. Ikisine-de şoň ýaly mama, baba. Okey. Ejeň Söz baýlygyňyz ýok.
Ikisine-de mama, baba.
Dogry aýtýaň. Okey.
Meselem,

Ýok indi mamamlara barýaň diýende ejeň eneň tarapdanmy ataň tarapdan bolýar. Aý indi adyny aýtmaly bolýar. Ogulnyýaz mamam. Ýa belli bir tonlama barmy meselem? Mamaňlara diýende ýa-da nähili bir zat. Mamaňlara. Aý indi şuň ýalykda.
Mamaň enegiňmi diýýärler. Atamyň enesi bolmadygy üçin o mamamlara gitjek diýip bilemok. Şonuň üçin mamam diýsem biri bar tagam. Karoçe öýdäkiler enem rugsat berenokdy saçymy ösdürmäne. Soň näme etdim? Aldymda mekdep döwründe ösdürjek bolýan. Kesdirýär, ösdürýän kesdirýär. Hatda mekdepde saçym ösýärem welin aldyr diýýär-ä. Takýaň arkasynda gizejek bolýan bolany bilemok bir içimde şol ösdürmek duýgusy bar saçymy. Bolmady. Diýdi uniwersitetiňe gir ondan soň näme etseň et men seň bilen işim ýok diýdi. Uniwersitete girdim ýeneden sanperwerdi okap ýörün ýene-de ösdürýän ýok aldyr diýýär ýene-de ösdürýän aldyr diýýär uşo diňe garşa. Näme üçin ösdüresiň gelýär? Eý bilemok ýa bir zady etme diýseň edesiň gelýär-ä. Şoň ýaly bir duýgy-da bir knopka basma gidip edesiň gelýär. Telefonuma seretme mesaja seredesiň gelýär. Aý menem aldymda uniwersitetede girip berdim ýok ýenede garyşdyda. Aý soň bärä gelemden soň ösdürip başladym ýenede garyşýa degme diýdi soň pahanam aýtdy aý nämesi şony etsin degme diýdi. Edesi gelse soň menem aldymda ösdürip başladym ondan soň her aý otuz dollar bermekdense ösdürmek gowy geldi i ösdürdigimçede bir hili keýp aldym dogrymy aýdaýyn sebäbi o döwürler blogerlik edip ýören döwrümde adamlar heýt etýä welin menem ondan keýp alýan.

Garaz gepiň gysgasy özi dem etdim ösdüremden soň bakymy kän seretdirýärdi ýaňky ýaly lotion goýmaly saçyňa ony etmeli muny etmeli gije ýatýaňa ýatan wagtyň saçyňy şeýdip düz edip goýmasaň saçyňy düz edip ýatmasaň ertire saçyň gyýşyk bolýar soň şony bogup bileňok gyzlaryň ýagdaýyna düşündim soram soram şul aslynda sen şo bakym diýýäňa hawa Şu uhajman zada berýän seretmä berýän zadyňy çykdajyňy saçyňy aldyrsaň has saňa amatly gelenokmy? Ýöne beýle ýagdaýda saçyňa meselem häzir şu saçym gysga dogruda hem alyp şeýdip durmaly. Ýa-da şuň ýaly edip oňuryp durmaly. Beýlekide näme etýäň? Aldyň bogduň başga hiç zat edeňok. Easy. Aldyň bogduň.
Soran döwlet.
Zat bogman.
Şampuna gidenokmy pul?
Günlik etýän saç bakymyň näme? Mysal üçin. Rutin. Ýa rutin. Eý, meselem, arkadaşlar, günde hökma, eý, iki günde bir gede hökman düşmeli sebäp, e, suwa düşmeli sebäp näme? Saçyň gözüňe düşüp dursa, saçyň alyp iza edip. Baý da baý, saçyň uzyn dä bolsa, iki günde bir suwa düşmeli sebäp, törüňdäkiler bir ara dek ýaýy. Ýok, şular ýaly bir mesele bar. Sen saçyň ýaglanýar, ikide bir ýüzüňe düşýär, ýa aýryp duran saçyň tiz ýaglanýar. Soň düşmeseňem, e, alyp sykyp palaw edibermeli dä ondan. Okey.
Yo sen bakma. Sen ne mi norodyň balygy saçyň ýagy bilen ýýan.
Yo sen mesela bakma ýank diýşim ýaly şampun, e, lotion ulanýan, ondan soň saçyňy passiýanda darap durmaly. Abadok dakýadym. Ahmet bilen menden başga hiç kimde saç dert ýok öýtýän ha. Öýlenen mi kiňden? Ana merdanda da bar.
Ýok hydyram öýlenen mi oýna oýna pra. Ýa. Merdan.
Şey dip altyn saç başlady uzatdym türke gidip geldim. E, Kakajan bilen görüşdik zat etdik o döwürler Birazjyk neme, kre, hawa, kreatiwnydim. Soňam aldymda diňe wideo düşürjek boldum. Oglanlar bilenem oturyp wideo düşürdik. Altyn saç şeýdip çykyp gitdi. Neme etdik. Hatda çykarmadyk bölümlerim telefonymda häzir dur, şony edit edip ýene-de goýsam yzy bar eken. Düşürme.
Belli bir derejede nemedenmi karaý? Indi şul Nowruz Üç sany gyz dogany bilen neme ýaşa, iki sany gyz dogany bilen ýaşatda. Gyzlaň ortamynda kän bolan üçin bir hili özem gyza meňzäsiň gelýär. Eý, ynanaý, men şuňa kommentariýa beresim gelýär. Hawa, gyz dogan, gyzlaryň, gyz doganlaryň arasynda ýaşasaň we gyzlar bilen men bara hemme zadyny bilýän o gyzlaryň. Gyz doganlar, meselem, işte kirpik ekdirme, lak çalma zatlar bar-a şolar, meselem, men

Update etseň diýen näme? Näme bolýar çöl. Update edin şuny iki toý.
Ey, hany?
Awa tans salanda ýaşlykdan bäri bir hilek diňe tans oýna oýnaýan men neme ýok. Mende limit ýokdy. Bir hilek utanan aç galar diýen düşünje bilen gitýärdim. Meselem biriniň öýüne baramda-da nahar iýmege çekinemok çünki eger gije aç ýatanymda şol sorap ýatanymda.
Öýde ýok nahar.
Öýde ýok.
Öýlenmedik. Ýok, o wagt. O döwürler o oň ýalyk däldi-ä, o döwürler öýdäkde iýip gelýän. Indi şonda-da ýöne-de garnym doýanokdy. Indi diýjek bolýanym näme, eý, tans bilmedim maňa içimden gelýär, oýnasym gelýär we özümi limitlämok, eý, şitde daşardaky adamlar maňa näme diýerkä, eý, şul tansym şeýtsem häzir ýylan tansyma başlaýan-a şuň ýalyklar zatlara başlaýanym bilen adamlar şitde indi erbet zat gürlänkä. Näme içdi bu? Hawa. Bildirenok. Çünki ertir bir gün, bir ýyl geçer, iki ýyl geçer, ýadyndan çykyp, hiç kimiň ýadyna düşmeýär. Ýöne men şol taýda keýp aldym we gowy dostlarym bilen wagt geçirdim. Şol bolýar. Senem meselem şolar ýaly limidiň ýog-a. E, birazajyk bar sende, ýöne senem Birazajyk. gelip gitýäň. Küştdepdi bolsa limit ýok. E, Küştdepdede tüweleme.
E, ola Küştdepdede limit ýok.
goşulýan.
Küştdepdide limit ýok şoň. Öý. Döwlet Ölýänçäň ýuwaş, ýuwaş diýýän, döwlet ýuwaş diýýän, ýadaýan diýýän-ä. Gidip barýa-da araýbara. Haýpa gelýä.
Onsoň kyn bolýa. Galyndyga.
Okey. Seňki ýaly Muňam, küçültmek muňam islärdim. ýylan zat Hawa, galyndy bar, şo hawa, bok zinka-da bilen. zinka zat.
Indi biraz bizem Sen baglajak bolýaň öýdýän-ä bu hawa zady bir zada. ýaňky sereşdirdik biraz häzir görkezerler. Eý! Soňky toýdaky tansyňy, indiski tansyňy belki diňe ýakyp gördüň zaten.

Instagramyňda sen köpüsinde yok bary geliniň ak ýüregi bilen bir real mergen bar. Ot goýup çykyp durmesine. Köpüsinde analiz tapdym. Nämeden YouTube'dan? YouTube kanalynda öňki wideolarymdan tapdym.
Birinji bar. 5 ýyl öňe atdyr biri. Wow my little brother you are so pilkelle.
Yeah, um, this is bu Haýsy men surata?
Dwaýurdyň doganym. Bir eee, wideosyna ýazdyr aşagyna. Men kiçik ekäm, pilkelle diýmek nähili, nirden geldi? Men kiçik ekäm, ýaman hordum. Gaty hor bolanym üçin kelläm hem uly görünýärdi. Onda maňa pilkelle syçan göwre diýýärdi. Doganym, Dwaýurdy doganym. Onda olam şo oň bilen bile Yeah. ösdük-dä tejende welin şeýdip pilkelle diýýärdi. Yeah. Ikinji zat. Eý amerikanlara rep diňletýäň uzun bir zat diňletýäň öýdýän a saýga bir ýerde oturyp başdan aýa indi iňlisçe dogry gürlemäni öwren diýipdir syýatlyda birini okap beren birine onda tamam ol aýdymlar iňlisden interesinde ýok diýe ba näme diýeň sen jogabam beripsiň öýtýän şuňa laý men aşaklaryny okadym a ýöne
aý bilemok men ýani men iňlisçämden ýaman Göwnüm ýetýär ýa hiç nimede. Ana ýene bir sora, ýene bir ýerine komment atdylar, biri aýtdylar, näme üçin türk, ýani a- amerikanlar bilen gürleşýär, bir ýerde atyapdyr, näme üçin türkmençe gürlän ýok diýip ýazypdyr. Aşagyna-da bir zat diýip ýazypdyr. Näbilýäň özüniň türkmendigini diýýär.

Üç dilde edýä, üç dilde ýutube edýä we her dildede näme üçin o dilde etdiň, näme üçin bu dilde etdiň, şon şon ýaly zatlar akan. Üýtgeşik Aslynda bar görmändir şol belki, men men şu wagt indi düşünýän şo wagt başda bir dilde gidip ýöredibermeldim welin ýöne näme üçindir şo wagt üç dilem etýädim ýani bilemok näme üçin. Ýa gowy bolupdyr ýöne haladym. Bäş ýyllyk dor dämi iň zady bäş ýyla gitýämi.

Aw, aw, şol.
Şol wagt men bar YouTube-da, YouTube, aw, aw, şol YouTube-da şu zatlary öwrenip başlan wagtymda şol näme diýler şoň adyny nähili goýmaly ki özüne çeksin. Näme, näme surat goýmaly ki özüne çeksin. Şu zatlary öwrenip başlan işleýän eken. Ýa.
Onsoň boldy gutardy kän üýtgeşik zat ýok. Edil Nurdynyňky ýaly kommentler ýok. Masgaraçylyk ýok eken-a. Ýo ýo ýo. Boldy onda bu temany jemleýäs. Bolýa bu. Jemle. Onda indikä indikä geçýäs. Indikä geçeli. Indiki temamyzda karoçi Soragy soraýan. Amerika bilen baglanyşykly bir sorag. Amerikadaky ştatlar bilen baglanyşykly bir sorag. Men aslynda birnäçe sany datalar bar sereden wagtyň ýöne men AI-a soratdym. Öz öz öz beren kararlaň däl. Ýok öz beren kararlam däl diňe AI a soratdym şuny diýdimda Amerikada ýaşap boljak ýaşap boljak iň gowy on sany ştat. New York bir Onunjy Chicago. onunjydan onunjydan ýada onunjydan diýmäli on sanagyny aýtsaňyz

Men aýtdym aýam. Illinoý. Näme diýdim? North Carolina diýdim.
North Carolina.
North Carolina ýok. Çatjak, çatjak.
Özüň aý aýtma bilýän. Isleseňiz sebäplerini hem aýdyp bileris ýöne. New Jersey. New Jersey üçünji. What the hell?

Nawruz. Aý.
Okan ýeriňi aýtsana.
Missuri.
Gynasak-da ýok. Ä Missuri zany.
Kriminalyň iň zat ýeri. Onda näme aýtýaň? Dur onda men ýene-de gaýtaraly. Meniňki näme? Florida diýjekdim. Florida.
Florida ikinji.
Bulara şu wagt üns berýän zady

Google Google ýadan wagtyň AI zat edýär, a o da wallet haba görä alýar dary. Aňarda näme bar? Education bar, ekonomiýasy bar, onsoň social zatlar bar, a mümkinçilikler, opportunity zatlar bar, meselem mümkinçilikler bar şäherde. Şolar şolara görä alyp datalary alan dary. Döwlet

A göni zatyn ýokardan aýdaýyn. Ýa aslynda zady aý bäşinjini aýdaýyn. A Wyoming. Bäşinji. Altynjy New Hampshire. A ýedinji ýok sekizinji zat. A Virjiniýa. Rhode Island yzarlaýa. Ondan soňam Wiskonsin. Liste bera bera. Ýaman bir hil. Menem garaşýan bir zadym däl. Näli şuňa näli şu data näli dat edýäňiz? Kime görä? Eý men ýalňyş görýän. Hä? Näme üçin ýalňyş görýäň?
Mizeri ýok diýipmi?
Ýok la ýok, sen New Jersey bilen New Yorky bir ýaşaýyş standarty diýip kabul edip bilmeýäňä. Çünki bärde durmuş ýok, özüňem görýäň diňe ýani iş bilen ylgaw aýlanyp ýörsüň. Ýani lifestyle diýen bir zat ýok. Hawa, meselem Massachusetts diýdä, dogry dälmi? Education'dan dolaý bolup biler ýöne sen o taýda durmuşy ýaşa. Diňe education däl emez adam geliýär meselem DJ Kolýany ýaňy iýen somsaňy tapyp bileňok Asýatlyda. Näme üçin bar? Ýok men Amerika. Onda ýaly garkaýyny tapaňok many. Amerika bir dagda ýasanda edil somsa görä ýasan duýdamok. Ýöne ýöne ýöne şu şu mesele bar. Nýu Ýork bilen näme üçin ylalaşýan içine girmelidigini Ýagny Wall Street boldy. Ýagny Times Square we Wall Street we zaten New York Succession-da görensiňiz. Ýagny puluň aýlanýan ýeri. Muňa bilen ylalaşýan. Ýöne Washingtonyň ýa-da Kaliforniýanyň, ýagny San Fransisko ýalak ýerleriň, ýagny bar bolan ýerleriň içine girmeýändigini bilen ylalaşamok. Näme üçin Silicon Valley? Ýagny network etjekmi? Iňkän ýer. Ýagny technology mi? Iňkän ýer. Washingtonda Microsoft, Amazon. Bular näme üçin boş-boşuna durýan öýdüm. Şonuň üçin men belli bir derejede ylalaşamok. Massachusetts, New York, I'm okay. New Jersey, one of the most criminal states in the world. Ha men näme demok ýaly. Zatlarynam aýdaýynmy şo nämä görä seredipdirler. Bir zady satyn alma zady bar. Şol bar. Ekonomiýa bar, education bar, biram saglyk bar. Ýaşam kalitesi. Bar. Biram safety bar ýaňky zatlaryň arasynda. Şolara görä alnypdyr dara, şolara görä bal berlinipdir. Nä, meselem, näme New Jersey goşulanok diýýäňmi? Meselem, New Jersey nämesine goşulanok? Safety.
Safety-sine goşulanok, hä? Onam aýdyp bereýin men saňa. Ýer däl aň ony. New Jersey.
Hä, New Jersey. Ynanmarsyň, safety birinji diýýär. Aý.
Ýaşap gördüňmi New Jersey? Baryp gördüm, kän gitdim oglanlaryň aýtýan diňe zady näme diýýär?

New Jersey-de goşulýan. New York goşulýan. Meselem, şuň içinde Washington näme üçin ýok meselem?
Näme üçin ýok? Eger-de ýaňky kriterler, ýaňky kriter, ýaňky kriterlere görä gitýän bolsa, saglykdan ýaňa girmeýän bolup biler Washington. Sebäbi saglyk gowy däl maňarda.
Ýaman erbet.
Ýani durşuna biznes Washingtonda medisina diýilýän zat. Başga näme bady? Safety, soňky döwür safe däl. Çyndanam Washington. Sebäbi ýaman immigrant kän, gelýän adam gaty kän. Satyn alyp bolma meselesi bar. Alym güji. Ýok, hani diversity ýok. Siz özüňiz şu taýda ýaşaýaňyz meselem. Hmm. Siz özüňiz näçe bererdiň? Näçe çaga goýardyňyz Washingtony? Eý, ýanky ştatlary özüňiz gördüňiz. Soraga jogap berilmek üçin men pikirimçe hem 50 ştatym gowy bilmeli. Men özüm size görä diýdim şonuň üçin. Size özüňiz ýaşap ýöňüzde hiç. Şonuň saga görä. Ne New Yorkam bilýäňiz siz. Dor dämi? Ene. Zat. Näme? Nauruz sen niýe dokadyň? Ady ýadymdan çykdy.
Dor dämi?
Sen şo taýsyndan bilýäň.
Dor dämi? Meselem, meni şul oglan Çikago ştatynda ýaşaýar. Aw, aw, aw. Agar siz bilýän meselem, zat edip bilersiňiz, deň eşitip bilersiňiz diýjek. Ha, meselem, Nauruzam menem kän ştatyk. Men 30 37 ştata gitdim. Çikago şäher diýdim. Diňe
Waşingtonyň öňünde ýaşap biljek stadym Gawaýy. Başga ýerde ýaşamazdym. Hawaýy soň Waşingtonda ýaşardym. Hawaýym näme üçin? Eý, ýaňky safety diýdiň-ä, safety meň pikirimçe Amerikada birinji ýer. Hiç hili adamlar seň bilen işi ýok, hiç kim bir-birini kriminal etjek bolanok, gije wagtam night life-am gowy. Bir hili has böyle meditation ediljek ýer ýaly Gawaýy gaty. Men geçen seredemde köplenç şäherde alýarlar şäheri ştat däde şäheri Honolulu. Soňky iki ýylda ýalňyşmaýan bolsam zat saýlanan. Iň gowy ýaşap boljak. Gaty gowy. Şäher. Maui has gowy adam. Maui da gowy.
Sen sen bire gitdiňizmi? Honoluluda kän turist bar da Maui has bile. Spokojny, sakyn. Aýtman gidenimi? Aýdyp gitdiňiz aslynda. Hawa, aýdyp. Saňa görä aýtman giden ýaly. Baraka gidip barýas diýenler. Aýdyp gidenler. Aeroportda tabşyr diýmek. Meselem, Nýu-Ýork.
Nýu-Ýorkda näme üçin ýaşamazdym? Birinjiden-ä ýaman adamlar sabyrly däl. Bir-birine garşy ýaman stresli, ýaman nerwni. Ýagny seň bilen şu gün ýolda gelýärkäm gördük näçe gezek bir-birine näme etýärler. Ol birinjiden. Ikinjiden men Trafigi halamak. Haçanda hemişe adamlar dykylyşyk, bulaşyk, bir hile bir ýeri kowlukýar. Ony men men ýaşap bilemok. Spokony ýerde ýaşaman gowy bolýar. Eee şol ikisi bolmasa, eee adamlaram biraz spokonyrak bolsa men ýani ýaşardym bu ýerde çynymy aýtsam. Hem hoz gerek, hem mürrüge.
Dogry. Okey. Bolýar. Onda bu temanam göni ýapýas. Köp sag boluň çagyrygyňyz üçin. Hormatly ildeşler sizede gaýrat ediň öz aramyzdaky podkasta goşulyň subscribe ediň laýk ediň kommentariýa goýuň siziň goýýan zatlaryňyz bul oglanlar hökman sereder yzarlar şoňa görä öz kemçilikleri bar bolsa düzelder goşulyň poddežka ediň sizden garaşýas. Gyzykly gyzykly gyzykly bolsada bolmasada paýlaşyň adamlar bilen görsünler hemämiz gülüşip. Köpelildýär-ä, dogry dämi? Konuşanlarda. Hawa, sag boluň köp köp göreniňiz üçin hem, çagyranyňyz üçin. Peace. Öz kanalyňyz ýaly ýapdygyz. Sen Röwşen, barmy aýtjak zadyň bu tema bilen baglanyşykly?